Central Lairam lawng tlai da Lairam Times mininan kut kan in tlaih hna. Thongi kul ruk biang rei thlip zarhni na thong that na kan neih lai caah adi dong tiang rak ngai cio ding kan in sawm hna. thawngthanh tu Mang Ven Cung. Nihin thong hnih kul le ruk biang reitlep ni koa UEF caan zan suimilam pakua ah UFC Chichu Eita Joshua The Fearless Van cu a voikhatnak bik flyweight champion taisawm vennak ah aa thong lai. Flyweight champion a si liomi Joshua Van 16 cucu le Tetsuro Teira 18 cuan an i thong lai.

UFC G2H cu biangrei thlep nikua ah New York Jersey State, New York ah a ummi Prudential Center ah tuah a si lai. Hi ahhin middleweight champion cuknak a um lai i, Khamzat Chimaev le champion hlun Sean Strickland an i thong lai. Joshua Vaughn aa thongh hi Myanmar le India ram mizapi nih biangrei thlep nihra in zing suimilam pasarih hrawng ah zoh khawh a si lai. Joshua Van nih cun Biangrekhip ni ko ah atu Thursday khi ka fai si ṭhan cang lai. Nu le pa, u le nau thlacamnak in rak kan bawm rih ko ulaw Thursday ah kan i tongh ṭhan te hna lai. Kaa lawm tiah Laica tein mizapi sinah sawmnak a langhter. Chin Dictionary Chin cu Chin Laiholh ṭialtu Pu Hrang Tiam kum sawm kua le panga cu thawhnih kul ruk biangre thlip ninga ah East Lai ramkulpi Hakha ah a nunnak a liam. Emmanuel Baptist Church nih cun Pu Hrang Tiam siangmang pa kum sawm kua le panga Thantlang peng thlualam khuami Hakha YMCA sang ummi nih thawhnih kul ruk biangre thlip ninga zanlei suimilam pahnih le kul ah an inn ah an kan liamtak. Tuangneh kul le ruk biangre thlep niruk zing suimilam leikhat ah pumhnak service kan ngei lai. Kan pa hi Khrihfahbu a daw i a tlaihchan taktakmi a si. Kaltakmi chungkhar Bawipa nih in hnem ko hna seh tiah an langhter. Pu Hrang Tiam cu July thong ka zakua sawm thong le pakhat Thantlang peng Tualam khua ah a chuak. Unau rual pariat lakah a hniang cem a si. A pa cu Pu Mang Hulh Thla Ceu a si i a nu cu Pi Far Nawn a si. Amah cu Laiphung in a tlanval tiang a um. A nu le a pa nih chantling tein an nunpi. Sianginn a kai hlan in Laica hi a rak thiam cia cang. Thawngkhat cakuat sawmli le pakua ah pakhatnak in tangli a rak awng. Thawngkhat cakuat sawmli le pakua in thawngkhat cakuat sawm nga le pathum Hakha ah ca a cawng i Middle School Scholarship a rak hmu. Thongkhat zakua sawm nga le pathum in thongkhat zakua sawm nga le paruk Central State High School Rangoon ah a kai i thongkhat zakua sawm nga le paruk ah Tangsha a awng. Thongkhat zakua sawm nga le pasarih in thongkhat zakua sawm ruk le pakhat in St. GTI sianginn in Civil Engineering a awng. Thawngkhat cakuat sawmruk le pahnih in thawngkhat cakuat sawm kua le paruk Acozah Rian Public Works Corporation ah a ṭuan i thawngkhat cakuat sawm kua le paruk January ah lamvuan thawk in pension a lak hnu ah Hakha Ramnuam Sang, Phydoita ah a um. Ramnuam Sang ti hi amah phuahmi a si. Lai Mekazin cheukhat ah article tam nawn a ṭial. Lai nunphung cheukhat timi cauk zong kum thonghnih le panga ah a rak chuah bal. Rev. Van Lo fanu Pi Tum Zing he thongkhat zakua sawmruk le pali kum ah an it ṭhium i fapa pathum le fanu panga an hrin hna. Atu hi an fale cheukhat he Hakha ah khua an sa lio a si tiah Chinṭu Chin Laiholh Dictionary amah ṭialmi cauk a hnulei phaw ah langhter. Ralhrang bawm in PDF Zoleng nu ralkap pali tiin minung pahra an nunnak a liam. Izlai ram Tedim peng Phunum khua ah ralhrang bawm in PDF Zoleng nu ralkap pali le pa ralkap pathum, misasawh pathum tiin minung pahra an nunnak a liam. Thawng nih kul ruk biangreithlip niruk zanlei ah Phunum khua AG Khrihfabu biakinn le a kiang ah rawlchanh in an chuan lio ah ralhrang voihnih bom a thlak i tu bantuk in nunnak liam an um hi a si. Raldohnak a umnak hmun a si lo. Ralkap hna caah zanriah chumh lio ah drone in bom an rak thlak. Hmunhma ding teute in a tla. Thawngpang piangthlang in an theih i a si men lai. PDF Zolen nu ralkap pali pa ralkap pathum an nunnak a liam. Cun rawlchuan bawmmi misawsawh pathum zong an nunnak a liam i an dihlak ah nu paruk le pa pali an si tiah ṭuanvo ngeitu nih an chim. Ralhrang bom thlaknak in nunnak liammi PDF Zolen ralkap hna hi Haunu, Zomnu, Sungsung, Nini, Siangchin hna le Siangtawng, Lianbawi, Arlu hna an si i misawsawh mintu cu tualchung thawngpang hna nih an langhter lo. Ralhrang nih bom thlaknak ruangah AG biakinn a ningpi in a rawk, pastor telh in khuami tam ngai hliam an tuar. Falam le Falam peng ṭhanchonak rianṭuan ding zeibantuk hriamtlai hmanh nih hnahnawh hna hlah u, tiah cathanh chuah. Thawhni kul le ruk biangrei thlep nili ah Falam Remdaihnak Committee nih cun Falam le Falam peng ṭhanchonak rian ṭuan dingin thimmi hna zeibantuk riamtlai hmanh nih hna hnawh hna hlah u tiah cathanh an chuahmi ah an langhter. Falam Remdaihnak Committee nih cun Falam khuachung le Falam peng inn hmun kip ah ralzaammi mah inn lo ah kan tlun caan a phan zau lai. Cu ahcun mizapi kanmah le kanmah karlak ah siseh, ṭanhmi le hmuhning aa khat lo ruangah siseh, i huatnak, i ralnak, theihthiam lonak le lehrul duhnak a um khawh ruangah Falam Remdaihnak Committee nih Pathian min in hi thil paruk hi zulhpiak cio ding kan in nawl hna tiah an langhter. Pakhatnak, kan lungput le kan holhrel ruangah midang nih ngaihchiat in a um lawhnak dingah i ralring cio ding kan in nawl hna. Pahnihnak, CDM le non-CDM karlak ah theihthiamnak ngei ding kan in nawl hna. Pathumnak, dothlennak ruangah i hmuh thiam loin pakhat le pakhat hrawh lonak chuahpi lo ding kan in nawl hna. Palinak, a tlung hmasa an um lai caah mah inn le lo thilri kilkawi ding kan in nawl hna. Panganak, Falam le Falam peng chungah a lamkip ṭhanchonak dingah rianṭuan ding thimmi pawl an rianṭuannak ah zeibantuk hriamtlai hmanh nih hnahnawhnak pe lo dingin kan in nawl hna. Paruknak, Falam le Falam peng chung ṭhanchonak caah ramchung, ramleng ummi Falam tefa kan zate lungrual tein ṭuankhat cio ding kan in nawl hna, tiah Falam Remdaihnak Committee nih cun an langhter. Thawng nih kul le ruk biangreithlip niruk ah khuapi cu Myanmar ralhrang nih an lak thlakhat hmanh tlin hlan ah ukhruainak ripraih kalpi kho ding in Kalay ah ralzaam minung za hrawng cu Falam khua an phan hna. Falam khuapi um ralhrang hna cu thawng hnih kul le li kum dongh hlei khan hriamtlai hna nih an doh hna hnu khan ralhrang tang cozah rianṭuan hna cu Kalay, Hakha le hmun dangdang ah ral an zaam hna. Tulio hi Falam peng ah ralhrang nih nitin ti awk in bomb a thlak hlei ah Chin hriamtlai hna he kahdohnak a um lio a si hlei ah ralhrang Falam Hakha zalampi tlaih hip khawh ding in an i zuam. Thantlang peng Council CDF Thantlang le Central YLA le yma hna tonnak an ngei. Thawngnih kul le ruk vaupi kul le riat ah East Lairam Thantlang Peng Council, CDF Thantlang le Lawngtlai District ah NGO ngan cem le Lai mino ifunnak Central Ianglai Association, CYLA, hna cu Central YLA office Lawngtlai ah biaruahnak kan ngei tiah kan theih. Cun thawng hnih kul le ruk biangreithlep ni hnih ah Thantlang Peng Council, CDF-Thantlang le Iang Mizo Association Thingsai Branch hna cu Thingsai khua ah tonnak an ngei fawn. Thantlang Peng Council CDF-Thantlang le Central YLA, yma Thingsai Branch hna i tonnak ah biapi in an ceihmi cu rithaisii kong, ralzaam kong, tulio ram boruak kong hna le hmailei ah zeitindah pehtlaihnak ṭha kan ngeih chinchin lai. CYLA le yma nih rithaisii kong an i hmaithlaknak ah ṭuanṭinak ah tiin Thantlang Peng Council nih laksawng zong an pek hna. Thantlang Peng Council nih nan innpaṭha si kan duh ko, nanmah zong kan innpaṭha si ding in kan in sawm hna tiah sawmnak zong an ngeih chih hna. Thantlang Peng Council CDF-Thantlang nih hin Lawngtlai i a ummi Lawngtlai um ralzaam i zohkhenhnak bu, Hakha-Thantlang, Sangau-um ralzaam hruaitu hna le Thingsai um ralzaam hruaitu hna he zung ton biaruahnak an ngeih hna tiah kan theih. Champhai ah ralzaam bawmhnak le pawcawmnak kongkau ceih. Thawngnih kul le ruk biang reitlep ni sarih chun suimilam hleikhat ah Champhai District chung ralzaam hna sinah bawmhnak pek ning ding. Humanitarian Assistance kongkau ah District Administration le NGOs hna DC Conference Hall, Keifang Tlang ah tonnak an ngei. Hi caan hi District Zipeng Mohammad Agib nih a hruai i Mizoram ah Myanmar in ralzaam mi le an umnak khuatlang mizapi harsa hna caah himnak le pawcawmnak serpiak ding in hmalaknak Pet Rice Project thawng nih kul le ruk kong chim rel a si. Petrace project thawng hi Kawlruk hi ralzaam hna le an umnak khuatlang mizapi herhhai bawmtu ding caah khuakhan mi a si. Petrace project thawng nih Kawlruk tang rianṭuantu hna nih ralzaam an luhnak khuatlang mizapi bawmhnak dingah hmalakcianak le hmalak ding hna an chim. Myanmar in ralzam mi nih theih ding phung le lam cawnpiak, umbrella protection timi tangah activities an neih mi hna ngakchia kilvennak i cawnpiaknak biapi deuh in hmalak an timh kong hna an chim. Petrace project tu nih kuli ruk nih hin i dohnak le buainak ruangah thil biapi tong, lungthin hliam tuar mi hna sinah lungthin damnak ding bawmh le thazaang pek, ngakchia le nu himnak dingah hmun him ser le Hlenthawinak lakin kilven rianṭuan, Ralzaam caah catlap biapi neih ding chimhfenh, an diknak covo chimh le cozah le NGO lei in bawmhnak an hmuh khawh nakhnga bawmh hna cu an rianṭuanmi biapi lakah aa tilmi an si. Midang bawmhnak lawng rinh loin mahke in dir khawhnak le pawcawmnak fekfuan an neih nakhnga khuakhannak zung tuah a si. Mizoram cungah pawcawm khawhnak ding thil treatment a neih ning i cawnpiak. pawcawmnak hram an thawk khawhnak hnga chawva in bawmh le lo maw saṭil zuatnak, thlaici le saṭil man loin phawtzamh an si tawn. Ralzaam le khuatlangmi i pumkhatnak chia an ngeih khawhnak hnga a lamkip in hmalak a si. Ralzaam an luh chap caah tualchungmi pawcawmnak le chawva lei ah harsatnak um kho dingmi silhnalh i ralzaam le tualchungmi karah remnak le lungrualnak a um khawhnak hnga hmalaknak cu an rianṭuanmi lakah ngan pawl a si. Hi caan ahhin Health Department aiawh in aa telmi hna nih ralzaam caah sii-ai lei ah bawmhnak an kalpi ning, damlo an zohkhenh ning report an pek, Zoram Emtu pawl le zaanghlei cawi hna nih hma an lak cianak report an pek. Ralzaam hna mithmuh hmanthlak cu hmun tam deuh ah tuah dih a si lio ah hmun tlawm deuh ah ralzaam thar mithmuh hmanthlak hi tuah lo a si caah a rannak in tuah ding meeting ahhin an ceih. LADC CEM nih Finance Secretary a ton. Thawnghneh kul le ruk biangre thlep ni ria tah Lai Autonomous District Council Chief Executive Member Pu C. Lalsawmzuala nih Mizoram cozah Finance Secretary Pu Ramchuana MFAS cu a office ah a ton i LADC nih chawva harsatnak a hmaban hna an ceih. Hi i tonnak ah hin LADC ṭhanchonak ding tang ka herhmi le rianṭuantu hlawh i zat lo kongkau an si i Finance Secretary zong nih LADC harsatnak cu theihthiam in a si khawh chungin pehzul dingin a chim. Cuhnu ah Government of Mizoram District Council and Minority Affairs Department nih cun LADC caah Village Council VC Remuneration kum thonghnih kul le nga in thonghnih kul le ruk chung ah i zatlonak rulhnak ding tangka a sanction colh. Hi tangka sanction zat hi nuai sawmthum le singthum thong sawmthum le thong ruk a si. Kum thong hnih kul le nga in thong hnih kul le ruk chungah VC hlawh i zatlonak caah a si. LADCCEM Pu Si Lal Sawmzuala nih cun a nawlnak biapi ah chia in VC hna hlawh sottage sanction a si cu lunglawmh awk taktak a si kong le Mizoram cozah cungah lunglawmh bia a chim.